Croeso nôl a chroeso note i'r gegin a falle bo chi wedi bod ar eich gwylie yn barod 'leni neu falle bo chi ddim yn mynd dramor o gwbwl a bo ni felly am dod a twtsh o'r cyfandir i'r gegin yn eich tŷ chi fel petai. O 'da ni'n hael dyna. I ni yn hael, i ni yn a Lisa sy am neud hynny, dim ni, ond i ni am esgus bo ni mas yn Sbaen.

Peidiwch â gadael hwn mas oherwydd mae e llawn yym gwin coch, garlleg, paprika, yy yym ll- llond blaseiddiau cryf. Mae eisiau bod yn ofalus achos mae 'na ambell un spicy i gael a mae un wedi cael ei fygu. Fi fel arfer yn mynd am yr un wedi fygu yn hytrach na'r un spicy.
Peidiwch â mynd am un speislyd yn hwn yn enwedig os oes plant yn mynd i gael e achos mae ambell un yn rili spicy. Yym ond mae yn rhoi sail da i'r receipts fel hyn. Ac i unrhyw gaserol, hyd yn o'd, yy, ch'mod, yy, rhyw stiw ne'... O, dwi 'di mynd yn ddiweddar lle wedi bod yn osgoi bit- yy, bita fe, ond wedyn ti yn sylweddoli, o, ti yn colli'r blas, wyt ti, pan mae'n dod i bethe. Wyt, wyt. Mm. Yym, a does dim rhaid coginio hwn. Ma' 'na rhai i ga'l, chi'n gallu, chi'n gorffod coginio. Mm. Ma' rhai chi'n gallu ca'l, chi'n gallu defnyddio fe, yy, ch'mod, fel fel charcuterie. Ond beth fi dwi myn' i neud fan 'yn nawr yw ddechre'r broses o goginio rhywun unsin. Fi 'di jyst defnyddio yr, yy, shallots 'ma. Yy, does dim rhaid. Lle chi ddefnyddio cen hunen os oes gyda chi un isio defnyddio gartre. Ydych chi'n gallu rhoi unrhyw beth mewn paella? Bron a bod, i fod yn hollol onest, ond mae rhaid cael rhai pethau i gael y blas 'na. Reit. A so ma'r so ma' hwnna'n un o'n ohonyn nhw, ma' hwnna'n rhoi'r blas y garlleg a ac yn y blaen. Yym a wedyn miwn fan'na fi 'di jyst torri papur y coch lan. Os na, os os chi'n gwyrdd da chi defnyddiwch chi'n gwyrdd. O, ma' rwbeth yn barod. O, ma' rwbeth yn barod. Yym yy neu os 'ych chi ddim yn hoffi pypyr sy'm rhaid dod i fe miwn. Miwn at hwnna wedyn fi myn' i ychwanegu bach o tiwmeric as ma' hwnna yn rhoi y lliw. Oce? Y y lliw chi'n dy- chi'n disgwl o o paella. Ie yr melyn 'na ie. Wedyn bach o paprika ychwanegol ma' hwn wedi mygu yn hytrach na un twym. A wedyn garlleg. Nawr ma'r garlleg fan hyn yn dod o'r potyn bach fan hyn, ond tip bach i chi, os chi moyn dros yr haf nawr i ga'l bla ar ych barbecues ne' mewn unrhyw pryde, prynwch yr yr yr y c- yr garlleg... Clwb, ie. ...fel hyn, yr clwb, a wedyn nage'r bylb. O reit. Nawr dyna fel ni'n stryglan. Ie ie. Yr un yr un cyfan. Torrwch y top i ffwrdd, bach o olew mewn fyn 'na, a dod i ben y ffwrn mewn ffoil. O. Ma' hwnna wedyn yn my- yn yn meddalu, a chi'n 'llu gweld hwnna'n do' mas yna? Waw.

Wedyn, um, i, i, i symud mlaen, fi yn defnyddio yr er chicken thigh fan hyn. Rwy'ch chi ddefnyddio unrhyw un chi moyn. Mwy o flas ar, mwy, ar y crin fel arfer, maen nhw'n gweud. Tymed bach mwy o fraster, felly, felly tymed bach mwy o flas. A fi'n mynd i just torri fe mewn i darnau bach fel hyn. Eitha mawr. Mae hwn ar yr... Odi, weddol o seis, odi. Yeah. Ac mae'n mynd i gael ei golli mewn na heblaw ni. Um, mae hwn ar yr asgwrn, felly fi'n cymryd tri darn bach i ffwrdd.

Wedyn fi'n mynd i ddod i yym fi'n mynd i ddod i hanner cwpaned o reis mewn fan hyn. So yr un reis ar gyfer risotto yr arborio yfe? Ie arborio ne yym ca- yy yym ma' ma' rhai ga'l ar gyfer paella mae'n gweud arno fe paella rice ond neith risotto rice Risotto rice yn iawn hefyd.
Yym troi hwnna trwyddo felna a wedyn fi'n mynd i osod bach o stoc. A pwy sy'n stopio hyn? Jyst stopio iâr fan'na. Jyst stopio iâr, ok. Ie, chi'n gweld e gyd yn y gwilod.
Fi, yym, wedyn fan hyn fi 'di prynu yr mussels, y mŵl, yym, a fi 'di 'u stemon nhw mewn bach o win gwyn a bach o o perlysie. O neis. Tan bo' nhw'n agor. Mae'n bwysig os ma' ma' ma' nhw'n mynd miwn i'r i'r i'r badell, bo' nhw ar gau yn profi bo' nhw'n fyw. A wrth bod nhw'n dod mas, maen nhw wedi agor fel hyn i ddangos bod nhw wedi coginio. Ac os ydych chi'n poeni am hynny, ma', allwch chi brynu rhei i roi yn y Microdon o tu ôl i'r gardd, yndoedd?
O'r Microdon, mewn am ryw ddwy funed tan bod nhw wedi coginio, a chi'n gallu defnyddio'r stoc 'na wedyn yn y gwilod, ma' hwnna'n rhoi blas hyfryd hefyd. Wedyn jyst cyfuno'r cyfan, popeth arall dyfu mewn fan'na. Yn y pen draw, ychwanegu pys, ma' hwnna'n draddodiadol, Rhoi hwnna dros ben fan'na nawr. A wedyn addurno'r top, fi 'di prynu rhai o'r langoustines mowr 'ma, chi jyst yn dwli hwnna ar y top, clawr nôl tan bod nhw yn wedi stemo, tan bod nhw'n newid lliw. Pam mor hir ta ydi ydi'r broses yma i gyd? Wedwn ni tua hanner awr, tua hanner awr. Dros hanner awr, a wnes i gwcan hwn bore 'ma a ail dwymo fe, a fi'n gwbod yn iawn nawr, ma'r reis 'na wedi gor-goginio tipyn bach.

Ffycin hel o 'na ni. Yy 'dan ni 'di clywed yn bo- yn barod am fwydydd yy Sbaenaidd on' ma'n amser i gadw'r corff 'na yn iach rw- ac yn heini rŵan. Dyma Iona efo Sesiwn Ffitrwydd.